Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann! gant Juliette Cabasso-Roger.
Dans Nema Chelaouerion a Chelaouerezed, salutor Raman Enora a Radio Boa hag ur blijadur e dan euh, e dagn hat kaouit Juliette eus o kazetennerez a kenurzhierez ur media enklask splann. Hiriv, Nigoñzay hag un neventi a vi bet ur labourer-douar hag un engroh industrier. Bar vro-mañ hag ur seurt traoù ouiet betek bro-mañ, stank mat un doere penaos e hag un orjeliet. Mat a jeu hag un arenoa. Bon, mont a ra mat ivez. Hag un enklask nevez zo e tan bout embannet ar roulerien ur pennad a-zivout saotradur un dour de evet e Rostren. Petra eo un afer-se, Juliette?
Diskuliet eo bet ganeomp ar fed ar fed a oa saotret an dour puñset e Koadernod gant Pifas goût a ris an danvezioù Pistrius peurbadus pe polluant eternel e galleg. Neuze gant puñsañ Koadernod e vije kaset dour d'ul lodenn eus kumunioù Rostren ha Plougernevel e aodoù an Arvor, da lâret eo da ouzhpenn daou vil den. A-drugarez d'ar muzulioù-se eo bet graet gant ajañs an dour e c'hallomp gouzout ez eus bet saotradurioù bras adalek daou vil seitek. Padal eo bet serret ar puñsañ e-kerzh an hañv daou vil pevar warn-ugent hepken. Hag a-raok ma vefe embannet hon fennad, ne oa ket bet kelaouet an dud o chom tro-dro. An titouroù-se a zo bet diskoachet gant Nicolas Kossick, kazetenner ispisializet e saotradurioù peurpadus evit euh, labourat evit Splorn. Hmm. Ma el raison det je be forplige de du temps de zeskagno de evet deur kontamet e pa da serfle moa hat daoust hag eus doere ur penn hag eus koueet a roude embann ur pennad-mañ. Well, yeah, ur bern, ur bern keloù hon eus bet goude bezañ embannet ar pennad. Euh, da gentañ-penn hon eus bet ur bern testiennoù deus tud o chom er vro a oa ankeniet-kenañ evel-just evit o yec'hed. Kement hag eo bet rediet ar maer Guillaume Robic da aozañ un devezh a-bezh en ti-kêr Rostren evit respont da c'houlennoù an annezidi. Ha gant an enklask eo bet ivez sachet evezh kannadez LFI pevare pastell-vro Aochou an Arvor, Muriel Lebro. Ganti zo bet kaset d'ul lizher-digor da ajañs ar yec'hed ha da brefed an departamant d'ar pevarzek a viz Meurzh. Evel-just ez eus bet tud o vont en darempred genin evit goulenn e vefe graet ul listennad tiez-paket gant ar saotradur d'an annezidi da c'houzout peseurt riskloù a zo evit hor yec'hed. Goulenn a ran ouzhoc'h e vefe respontet d'ar goulenn-mañ. Setu ar pezh a vez lâret gant Muriel Lebro neuze. Strollad lec'hel an ekolojisted en deus kaset ur pennad d'ar gazetennerien ivez. Evit goulenn e vefe embannet titouroù splann war an afer.
Neuze a-c'houde ouhen klask o deus kehentet, o deus kommuniket ma karet ur galloudaoù publik a-benn taol-fein. Setu anezidi Rostron kelaouet en ur façon ofisiel. Ha petra zo beul arreut gant un ti-kêr neuze?
Gant an ti-kêr ha neuze ivez gant sindikad dour Kreiz-Breizh ar Goad eo bet kaset ur pennad kehentiñ d'ar gazetennerien ivez. Eno e c'haller lenn o arguzennoù evit en em zifenn. Hervez zo eo bet graet mat an traoù gant ma eo bet serret ar puñs a dour ken buan hag o deus klevet anv deus ar saotradur digant ajañs ar yec'hed. Ha gant ma ne oa ket pourvezet an dour-se ken, ne oa ket deus ar gudenn ken. Ouzhpenn da se ez eus bet goulennet da vurev an enklaskoù douariel hag ar mengleuzioù, ar BRGM ma karit, ober un enklask evit gouzout hiroc'h diwar-benn orin ar saotradur. Disoc'hoù an enklask a zo gortozet evit un nevez-amzer daou vil pemp warn-ugent, a-benn nebeut neuze, ha raktreset e oa kelaouiñ an dud d'ar poent-se. Setu ar pezh a zo bet embannet ivez gant Ajañs rannvroel ar yec'hed. Ha ma zud vat ma faot oc'h ar gouiad hiroc'h àr ur saotradur seu e yeus moaiantoc'h lenn ur pennad aber àr ur lec'hienn Splann.org. Perc'h kunnig amdor bremañ zo kenderc'hel gant e vent-ivez all. Ur pennad neuze eus Eau de Laine, ur lec'hienn splann, un atersadenn get William Acker hag eus e penn kevredidjer vroadel tud ar VH keodedorien. Un dan arbenniget ar euh, duerieu a condition bevagn ha chom un dud euh, penaos euh, vet anvet les gens du voyage. Ya, un atersadenn dedennus-kaer da lenn, heu, neuze gwiriour e Brest eo, heu, William Hacker ha gantañ 'vez displeget petra eo ouennelour yezh a-fed endro bevañ pe, ma karit, racisme environnemental. A rank gouzañv al yezh a-walc'h tud ar veaj pe les gens du voyage. Evit ar Brestad e chom diwall a-walc'h, heu, an dra-se deus ar stourmoù ekologel ha gwashoc'h e c'hallfe dont da vezañ ar jeu abalamour d'an danvez lezenn a zo o vezañ prientet. Mais muioc'h zo da lenn war hon lec'hienn. Splann.org Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann gant Juliette Cabasso-Roger.
Anizoni e compagnouner Juliette Cabasso Roger hag ur media enklask Splann vizovi kazetennerez ha kenurzhierez a Splann. Juliette bet wer bot de glask neventi gaou a bep sort dam de deurel ur sell bremañ. Ge petra vo kroget neuze? gant tresadennoù a-ziehoù, met han da zisplegañ hiroc'h. A-drugarez d'ur pennad bet embannet e penn-kentañ miz Meurzh gant an Telegram hon eus dizoloet un dresourez a zo Lauriane Philippon e anv, met anavezet ivez evel Kalver Drache. Abaoe daou vloaz e vez gregatit skeudennoù evit ar Morlu broadel ha la Marine nationale. Er pennad e lenner istor ur plac'h o tont eus Pariz, dimezet d'ur soudard, staliet e Penn-ar-Bed n'eus ket pell zo, evit tresañ dremmwelioù Brest. Met pa seller a-dost, n'eo ket ken brav ar skeudenn a-se. War lec'hienn internet an dresourez e c'haller gwelet he deus labouret evit strollajoù deus an tudioù pellañ, da skouer ar media L'Incorrect, ar strollad Nemesis pe c'hoazh ar strollad metal Aries. Hag e vez komzet eu hag ur bezhin glas. Me ya, rak eh zo bet c'hoarvezet un dra istorel da vat. Evit ar wech kentañ eo bet prouet al liamm etre ur marv hag ar bezhin glas. A-drugarez da gorf-kejadur pe autopsie, ma karit, bet graet Imor gwez kavet marv d'an tri a viz Gwengolo war draezhenn Sant-Maurice e Morio ha Chao an Arvor. Goulennet oa bet ar c'horz-kevadur-se gant ar pol rannvroel en-dro diazezet e lez-varn Brest. Ha ret eo gouzout memestra, traezhenn Sant-Maurice a zo da trec'h metrad deus al lec'h m'eo bet kavet korf-marv Jean-René Auffray e miz Gwengolo daou vil c'hwezek. Setu neuze e familh da goulenn e vefe lakaet e plas muzulioù publik evit ma ne vefe ket ken deus ar gudenn en-dro-se, neuze ar Beijing Glas a just a-walc'h kondanet eo bet ar stad c'hoazh gant lez-varn melestradurel Roazhon uh, evit ma vefe lakaet plas e plas muzulioù gwir dindan dek miz. Nag un doere zo bet annoncet ganeoc'h, Juliette, mat. Hag e plistini eus un atant pe un dachenn ma karet desevel hier ha n'eus ket aotreet da vonet en-dro tsin. Nann, hag liammet c'hoazh memestra gant ar Beijing Glas an afer-se, gant ar prefed oa bet aotret e daou vil tri warn-ugent astenn un atant disevel hier neuze e Plistin e Aochou an Arvor, hag al lec'h-se a zo unan deus al lec'hioù muiañ anavezet abalamour d'ar Beijing Glas. Ur pal eus vehe a bet un atant eus edgemer kan un a poarujenn mil tri c'hant lon. Setu, ha daou vloaz abretoc'h eo a bet gourdrouzet an atant-se gant ar prefeti abalamour ma ne veze ket doujet ouzh al lezenn. Ha setu lezvarn velestradurel Roazhon da nullañ an aotre nevez-se uh, d'an 30 a viz meurzh abalamour da gizidigezh al lec'h hag ar mankoù a zo er studiadennoù endro, dreist-holl da geñver an dilaoskadennoù amoniak. Pehen an atant a raio ingal. Hmm. Hag a-benn taol-fag e vo komz doar a saotradur an deur e rostren neuze?
Mais siwazh, met d'ar ya o c'hwec'h a viz meurzh neuze pa oa bet embannet ganeomp an enklask a ziskoache e oa saotret gant pifas an dour puñset e Kwadernod e Rostren,

bet evit an dour da evañ er Herve per prefeti Aochou an Arvor dre m'emañ an uzin ijeloc'h eget ar stank-dour. Padal e sur e vo saotret ar stêr hag an endro e-pad mizvezhioù eme dourañ stêrioù Breizh douget eo bet klemm evel-just gant ar gevredigezh. Hmm. Hag evit echu e vo komzet hag ur rektordi kaset er lez-varn.
Ya, gant div yezh, ar gevredigezh a vod kerenn ar skolioù publik divyezhek ha gant kelennomp a vod kelennerien war ar brezhoneg. Neuze, divizet eo bet kas ar stad ganto dirak lezvarn velestradurel Roazhon c'hoazh. Hervez ar c'hevredigezhioù ne vez ket doujet ouzh an emglev Stad-rannvro daou vil daou warn-ugent daou vil seizh warn-ugent hag a zo sañset diorren ar brezhoneg e skolioù publik. Ar pal oa kaout tregont mil bugel er skolioù a-benn daou vil seizh warn-ugent, met evit poent ez eus a boan daou warn-ugent mil bugel hervez ar c'hevredigezhioù. Spi o deus ar stourmerien e vo rediet an akademiezh da blantañ arc'hant da vat evit ar yezh, ha ma'z a ar maout ganto el lez-varn e vo aesoc'h. kas aferioù all dirak ar justis. Merci Brasdorch, Elien. Arar un traoù konzer a ziarne er rubrikennement ur c'hoarvez nebel d'or ha nebel d'horor. Moaien zo e vez monet de glac'h de glac'h hiror ma carot a chumer per en tabut foran. Setu un nebeud raktresoù 'vo lakaet ar wel bremañ get skipailhad Splann euh Ehan, Juliette, Cabaço-Roger, kazetennerez ha kenurzhierez a-hed ur media enklask. Ouleze Laurent krog hag Juliette neuze. Ya, krogomp neuze gant Nathan Chouz a zisevel mor er Morbihan. E malgennek goulenn a ra an EARL du Rocher labourat war un atant mor gant ouzhpenn daou vil loen. digor an enklask foran deus ar pevar a viz Ebrel betek an daou a viz Mae. Hag e bilho, goulenn a ra an SCEA des Acacias labourat war un atant mor gant ouzhpenn traoù 3000 loen e Lestrea. Digor an enklask foran-mañ betek an tri warn-ugent a viz Ebrel. Hag ur raktres un tammaj ispisial eus i planvour euh, planvour zo er Mor Behan, i bro euh, un Orian, un enklask foran euh, eus o dijorret. Ya, hag e raktreset sevel ur savadur nevez evit digemer kirri-nij an arme war ar bonn aervroel Llanbiwe. Neuze bet goulennet gant ministrerezh an arme un aotre da dapout un nebeud spesadoù gwarezet neuze lonet hag da zistruj o lec'hioù gouennañ pe diskuizhañ. Ar pezh a zo memestra souezhus a-walc'h. Met an enklask foran a zo digor betek an tregont a viz Ebrel. Vous avez rectrice arall avec konzet herbosha, hein, diari ben et gwipava i pennerbot bremañ. Ya, hini stad c'hoari mell-droad newe euh, e vefe Arkea Park e anv neuze evit euh, skipailh Brest. Douget e vez da raktres gant an SAS Oldisport ha ret e touchfe ouzh teunvlec'hel kêriekaat Brest-Meurgêr. digor an enklask foran betek an eizh warn-ugent a viz Ebrel. Hag evit echu, uh, ur actrice energier. E lifre e holen an embregerezh CPV Sun daougen gallout sevel un takad panelloù-heol e Land de Bauge war 6 devezh arat, digor an enklask foran betek ar pevar warn-ugent a viz Ebrel.
Adam de la Cadargos bremañ ar deiziad er splann de la rede ur prantadum vo kavet euh, skipailhad rar ur gazetennerion kazetennerezet e veajen un tamach barvro a pelloc'h hag i konz de vous dija bleuve genor ma karet. A penaos eo ur mismañ eus Juliette Un tamm siouloc'h, memestra. Mm Daou emgav a zo hepken, an hini kentañ a zo d'ar pevar warn-ugent a viz Ebrel e Roazhon. Mervel el labour eo bet an agroboued. Setu titl ur pezh-c'hoari savet gant ar strollad Les Trois Ours a vo gant kazetennerez Nolwenn Weiler e c'hoariva Vieux Saint-Étienne da zeiz eur noz. Ur rendiviz a vo diwar-benn Champ Bataille. Ya, goût a rit ar bandenn-treset bet skrivet gant Inès Léraud ha Léandre Mandard. Euh, neuze ar c'hendiviz a vo d'ar pemp euh, warn-ugent a viz Ebrel e bod. Euh, buhezet e vo gant ar gazetennerez Anna Kere hag e vo da eizh eur hanternoz, aozet gant Le Quattro e leuskaouet. Hag an disoc'h a vo klozet er rubrikenn-mañ, ni wini e kompagnouner Juliette Cabasso-Roger, kazetennerez ha kenurzierez er media enklask Splan. Ur blijadur elle raison out e jemer bemiz er rubrikenn-mañ a vez boudouere hag ur per c'hoarvez er vro-mañ ar un temeu agro-industriel. Chilaouerion, chilaouerezet, mendoc'h intereset gedur seurt labourer elet harpagn ur skipaiat, moyen zodor Rugn ur blank dezhe, Tchered ar ur lec'hienn splann Putsch Org hag a vud lenn hiroc'h for penaos ger euh, rar an traoù rar ur labourioù enklask eus bet embannet eu i galleg hag i branek hag ur pitchol labour. Euh, merci bras d'or Juliette, bet hag ur miz manzan eus Bras kenavo.